Onda men birki sany zat eýlän başga ýene.
Aha.
Mysal üçin Ahyry türkmeniň kino sungaty birnäçe uly sütünlere daýanyp durýar-da. Onuň esasynyň biri Mansurdygyny aýtdym men. Sebäbi ikinji gezek kino sungatynyň döreýşi ikinji etabyň başlany Mansurdan başlan. Onsoň Osman Saparowda režissýor. Şeýle bolanda Öňki döwürde öňki uzak dagy gelinlik filmi, Dursun filmi iki gezek SSR-iň Döwlet baýragyna mynasyp bolýar-da. Ýöne ederler başga olary. Aziýanyňky Nail Karalyýewiçiň diýýän bir olaryň ikisine-de baýraklaryna şoň ýaly. Öz artistlerine alan. Ine indi birinji şeýle boldy, menden başlady, ikinjisem Osman. Ssenariýsini özi ýazyp, filmi özi goýup, filmiň hakyky awtory bolup, döwlet baýragyny almaklyk, oýnap ýa-da filmde gatnaşyp almak deň dereje däl. Ýa-ba. Şonda öňi çä biziň filmimiz bir on ýyl töwereginden soňam Osman Japarowyň Gorkut batyr diýen fil. Gorkut batyr çöllükde şol günde biziň bar ene-atanyň pikiri çagasyna gowy terbiýe bermek. Ondan ony etme, o tak gitme, ol oýny oýnama. Ikinjisi, atasynyň ýanyna iberip meýdanda özi Hemme bolýan kynçylygy özi görüp, özüçe durmuş geçip, özüniňem şoň içinde iň soňunda bir ýene bada bir uly nokat goýýan epizod bolup sahna. Olam şo aňyrda bolan wagtynda mydama atasynyň edýän zatlaryna nägile. Iň soňunda şu özüm şu kanikulam bir basymlajyk gutarsa, men hem bir öýe gaýtsam diýip ýörün. Gaýdyp gelýän. Geçjek stansiýada poýda garaşýan. Şu wagt ol emäň stansiýanyň nobatçysy priýomny getirip gapdalda goýýar, şonda ertir ştalarda uly tupan turjak, radioda aýdýarlar. Hä, şonda duran ýerinde aýdýar meň dede-duşkamyň. Hemesi işlana. Batareýa çökdi, ol priýomnik işlana. Ol şu bir zatlar bilýän nädir. Ertirem tupan tursa ol heläklige düşer diýip, gitmeli ýerine gitmän yzyna gaýdýar-da. Hawa, şoňa ýetirmek üçin. Şu bir uly, uly epizod şu. Uly many şu. Şol Aňyrda gören zatlarynyň hemmesinden närazy bolup, basym derrewül öýe gaýtsam diýip arzuw edip ýören çagy, ol biz, aha, biziň habarymyz ýok, onuň eýýäm ganyna başga terbiýe siňipdir. Üç aýyň içinde oňa ýüregine, tenine siňen terbiýe şusa-da bolmaly, muňa kömek etmeli diýen zat şol uly üýtgeşiklik-dä. Şol kino zady günde görkezmeli da. Sebäbi çagalara ýaňky diýenim, Otag gitme, aý welosiped sürme, ýa agşam oňa barma, oň diýmäň ýerine şuň ýaly bir ugur tapylan zat bi. Şol zatlary etmeli. Osman Žaparow uly sungatda iş eden oglan bizi. Ynha Bilbil Mämmedow diýip bir režissýor bar. Şükür bagşy filmi alynýan döwründe Şol Gulam bagşy, Şükür bagşy, Şükür bagşam Gulamdan ýaňky gowy Gulam bagşy oýnaýan-da, Şükür bagşyň okuwçysy. Muňk oýnaýan Aman Hannurdyýew köp zatlary öwredýär. Bilbilem şonda Moskwada okaýan döwründe Şolar bilen bile bolup şoň ýanyna şonuň şoň öwredýän zatlaryny, nädip eýdip çal beýdip çal diýýän zatlarynyň baryny bilip ýanlaryna bolup gaýdan sazanda. Şu wagtam oň ýaly saz çalýan gaty az adam bar. Şoň bir film bar. Arçaly adam diýip. Arçaly adam.
Adamy gerdenden arça goýberyp ösüp gün-günden ösüp gidip barýar. Onuň muny Deň-duşlary aýahly, Günde munyň uly aýry zady ýok. Bu aýry bilen agly. Onuň ahyry-soňunda munyň her hili bir ony ýatyrka arçadan çapjak bolýarlar. Ýene näme zat edýärler, hemmesini duýup, baryny etdirmän, iň soňunda eýýäm arçaň köki içine ýaýransoň, dem almazy kynlaşandan soň, onuň özi gidip bir depäň üstünde bir çeşmeni tapyp, şondan çyl-çal edip, Gapdal çukur gazyp şoň içinde özüni gömüp özä ölýä ölmeli arşada gögerip gitmeli da şeýdip galýa. Şony bir iki ýyllykda Italiýadan bir nämäň edaranyň wekili jaň edip meni tapdy. Olam näme sorýa. Şeýle şeýle şu film biz diýä şony Emeşek. Dünýe boýunça kino sungaty döräli bäri, kino sungaty döräli bir ýüz ýigrimi bäş ýyl boldy-da şo. Ýüz ýigrimi bäş ýylyň dowamynda şu iň üýtgeşik täsin filmlerden on sany film saýladyk diýýär. Çuň bir şol film Hawa Arslan adamda. O şonuň režissýoryny kimdigini, haýsy kino seýil edilendigini biljek bolup ol türkmen film diýip ýazgyn. Görüpdirler biri ýazyşa. Ondan Moskwada şo Soýuza joňapdyr olar şulardan şuň bar adam bar diýipdirde. Mende howwuu hemme şuň ýaly şuň ýaly gürrüň berdim režissýor barada. Türkmeniň filmleriniň A biziňki biz bir ýetmiş segsen töweregindäki ýüz ýüze geçip barýan filmdä soňky altmyşdan bäri galnan filmler. Öňküden biz ýene diýýän men gaýtalýan ol biziň hemmesi biziň öz oglanymyzyň edenleri däl ýarym hemmesi biziňki onuň gürrüňi ýok taryhy ýöne has biziň üçin manyly gerekliligi öz ýaş oglanymyzyň bir aýratyn mekdep dörýärde mysal üçin Mulla Täçmyradyň ýanynda sazandalaryň mekdebi dörýär. Aýry-aýry dälde, täze mekdep mundan çykanlar eýýäm ýöne bolmaýar. Muňa girmegem kyn, munda okamak, işlemegem, öwrenmegem kyn. Mundan çykandan eýýäm olar ýöne ýöne bolmaýarlar. Şonuň ýaly türkmen kinosynyň özüniň mekdebi döretdä, Çukur Arslan başlan. Şo, şo mekdebiň dowamat-dowamatynda edilen filmdi. Dünýä belli bolan film. Hökman günde görkezip günde aýdyp adamlara öwredip biziň şuň ýaly sungatymyzyň bardygyny ýetirmelidä. Artyk Jallyýew artist. Artyk Jallyýew. Hawa. Bütin kinonyň kino sungatyny alsak Türkmenistanda. Hawa oňa Artyk Jally ýaly tebigy berlen artist ýok. Sebäbi Her artist oňa rol berlende özçe okap, düşünip, manysy boýunça gürleşip, edilip oýnaýar-da filmlerde. Ýöne käte oňa berlen bolýar. Ol berlen diýmekligem, mysal üçin, Gürleşen wagtyňda seniň geroýyň bir gowy adamyň keşbi bolsa, sesiňi näçe boldugyça mylaýym edip çykarmak, tehniki tarapdan-da düzetmek mümkin. Erbet bolsa oýnaýan keşbiň ony bir gaharly edip, erbet edip, ýigrenji sesleri çykarmak özünden o zatlar olar mümkin. Ony edip bolýar. Ýöne şu edýän oýnan zatyňda diňe seniň diliň ýa-da ýüzüňden oňardygyňça däl-de, şu gözüň içinden başlap, şu oýnaýan rolyň ony özi bolmaly-da. Şoňa barmaklyk berlen bolmasa kyn bolýar. Ine, şu gürrüňde iki rol oýnaýarlar, iki hal. Onda meňzeş bolar biri-birine. A, Teşeriň gandaryşynda ýene onda iki rol oýnaýar. Mansur ony sypdyrmady-da andan, hezil bilen. Biri kolhoz başlygy, biri traktorist. Traktorista Güldarys sola şol gülüşip oýnaşyp ýören ondakydy. Hersi aýry, ýöne haýsyny alyp görsem aýrylykda olam, olam tüýs doly ýerine ýetirilende. Ol oň ýaly berlen bolanda eýýäm oň bir işemä maňlaýar. Iň esasy zat şol uroly ol nesile goýup gidýän oýny şol hakyky zatda. Erkeklerden zor, zenanlardanam maýa bar-da. Aý Merdan Gonjy, bize hiç ne öýde köp zatlary ozan ssenariýany bile ýazan Jeberatyň jaýyna Jemalyň arasynda bile ssenariýany ýazmaly hol aýata çykanda-da. Biz bolşumyza şol surat almaga çykamyzda diňe plyonka almaga diýen ýaly diýip çykýarys. Öýde manysy, gürrüňleri hemmesi ezilen näçe gezek. Ýöne iň soňunda häzir diýdim-ä men ol gelin barada soraňda. Şäherde öni-ösen. Gum, zat. Şu gün eçelli owlak bilen guzyň tapawudyny bilenok. Görende haýsy. Seljerip bilenok-da. Hawa, seljerip bilenok şony.
Ýöne oýnan döwründe, hawa, tüýs gumly gelin diýýänleri onuň Şol türkmeniň ganyna galan ýaňky wepadarlyk bar-a. Türkmen genleriniň hemmesinde, köpüsinde bar. Şo duýgular şony oýuna alypdynam.
Şoň özi ýöne özünde, özünde şo aparada başladyk diýýän bolup, şo çykýar-da şo. Öňinçä gürleşimizde, mysal üçin, şeýle seret-de ýylgyr diýýärmi? Bu ýene ýylgyranda ýylgyryş bar-da. Biri seniň oýnap iledýän ýylgyryşyň bar, biri bar aňyrdan berilen ýylgyryş bolýar. Hä, şu günler maňa bir göwnüm ýetýän oglan bar. Miras radiosynda Batyr Çaryýew diýip bir oglan bar. Hawa, biziň köne artistlerimiz Magtymguly Pyragy goşgularyny kän okanlar bar, berýärler-de. Ýöne hersi bir intonasiýada. Bir bir kupletde bolmasa indikide şo özüniň artistdigini, artistlykça okýandygyny duýdurýarlar.
Ine bir göwnüm ýeten bolan Badyr Çaryýew şony edenok. Özi Hudaý beren şoňa. Okanda hemme zat bir ýerbe-ýer, asyllylyk bilen, Hiç özüniň men şony okýan diýip däl, ýöne özünden özi ýöne tebigiň, tebigatyň özi ýöne şeýle sesi eşitdirýän ýaly bolup gidýär-de. Şoň ýaly bolmaklyk berlenlik bar. Oň üçin hem häk diýen meniň Mansurow, Osman Saparow, hawa, Artyk Çally, Maýa bular şulara, aňky şu sungat berlen bizde. Özem biziň kiçi döwletimizde milletimiz adamyz az biziň ýaly. Soňam kino sungatyň iň ösen döwri altmyşdan togsanjy ýyllar töwereginde barybir otuz otuz bäş ýylyň dowamynda. Şonda şularyň çykyp bir täze mekdep kino türkmeniň kino sungatynyň mekdebini döretdiler-dä. Şulary belläsim gelýär şony aýdýan men ýöne şolaryň eden eserlerini boldugyça Halkymyza, ýaşlarymyza görkezmeli ol tüýs. Iň bir ýerde bir adam biz ýaşlarymyza terbiýe berjek bolýan bolsak, şolary görkezmeli. Aý duşuklam nä bu atlar ýaňky diýen şu türki dilli döwletleriň işgärlerini ýylda boldugyça birleşdirýär. Şu wagt bir ýyl diýsem bu ýerinden soňky üç ýylyň dowamynda Tatarystan, Başgyrystan, Çuwaşlar, Ýakutistan, Türkiýe, öz, Gyrgyzystan, Gazagystan ýöne respublikalarymyz. Şularda indi men bellenen eminleriň başlygy. Her geçýän festiwalynda o her festiwalda emini bolýada, žurisi. Şo žuriň başlygy bolup şu wagt Ogulmyrat agamda ýa bir ýigrimden geçipdir. Hawa, şoňa ýa özüm bolýan ýok, ikimiz bile çagyrýarlar. Hawa, bile gidip şolarda ilki bilen-ä şo film gidýän Ötüriş festiwalynyň geçýän döwründe o filmleri görüp olara baha bermek, ýöne şo günlerde birnäçe duşuşyk geçirilýär. Kinoteatrlarda hem bar bolan ýerinde ýaşlar režissýorlaryň aýry, hawa, ýaş kinoçylar bilen aýry, kädinde diňe ýaş aýry ssenaristler bilen aýry, Hawa, onuň ýazan zatlaryny öňünden gürleşýär, öňüçä birden iberýärler. Elektronny poçtada okap barymda ýantaýan baryp taýýar bolup barýar. Aňyrdan öň oturyp birki agşam ýeke-ýekeden her sözen gürleşip bolýan zadyny, olar ýam oşondan alan filmlerini Agam beýli barlyk duran ol bir sany beýli barlyk düzetdik diýip olary ýa iberip ýaňky diýşimler bärdeak ýaly. Iberýärler şeýdip şo türki dilli döwletleriň ýaş kinoçylar bilen aramyz gowy saklap şeýdip iş açyp gelýäs. Onymiz bar. Operator ugrunda-da ýaňky ssenariý ýazmakda-da režissýorlykda-da. Hawa, maşgalamyz näme? Bir bir zat boldy bir. Gelin filmini Sanki film gutardy geçdi, men alýan bir doly ýeňişler galdy. Ondan Türkmen kinolarynda şu wagtlar Fransiýa döwletinde Fransiýanyň telewizorynda görkezilen gelin filmi ýekeje film. Segsen üçünji ýylda meni alyp çagyryp öňüçe aýtdylar barmakam. Bir sagat on minut göni sorag-jogap boljak. Ýene film görkezjek diýip. Aý bir ters soraglar berip şonday Eýranda islamski rewolýusiýa boldy. Sizem onuň goňşusy bir dindaky döwlet, halk sizde şoň ýaly bolup bilermi diýip soraýar biri. Ýok sen sorag berip taýýarlan bolsaň özüň sen türkmeniň taryhy bilen nätanyş adam sen.

Hawa, şonam edýärler. Şeýdip garasaň, o tarapy hem onuň biz diýdim oň ýaly şol ýöne göz ýumup biz yslam diýende ynanýarys, biz musulman diýýän millet däl biziňki, onuň üçin bizde ol zatlar bolmaýar. Hawa. Ondan aý ikinji sorag berdiler. Aňkala rewolýusiýa geçen nesine bolan döwründe iňlislerem geldi, orslarem geldi size. Şonda iňlisler ýeňen bolsa nähili bolupdy? Men iňlisleň nähili boljagyny bilemok, siz meni orslar gelip ämsa açan men siziň öňüňizde otyrmyş wagtlar. Sarp diýen obada önen, önüp ösen şo dada. Şo Iňlis bolsa, siz özüňiz sorag berjek meni. Men şu mekdebi okadyk, Otada internatda mugt iýip-içip, Aşgabatda mugt iýip-içip okatylsa okatdylar. Moskwada bir köpük alman okadyp, hemme zatlaryny özleri hemme zadyny berip, yzyndan gutaryp gelemizde, eýýäm öňümizde işimiz, ýaňky ýaşajak ýerimiz kinostudiýa jaý berip bilmese, Hawa, mysal üçin, jaý alyň, kredit bererdik-dä. Eýýäm gelen ýokary okuw gutaryp gelenler eýýäm jaýly boldy bolýar-da. Jaý berýin sen şoňa şeýdip. Şunuň ýaly ýagdaýlarda şeýdip getirip, men şol obada bolan oglan gelip soň Fransiýanyň telewideniýesinde gürläp otyr, men şo gün şeýdem. Orslar diýýäniňiz sowet döwletiniň bedenekedir şu diýip-de. Hawa. Şeýdip olar aýdyşdyr. Hawa, şonda Yzyndan bir Fransiýadan delegatsiýa gelipdir. Şoň ýek-ýarym gören eken arada adamlar beri görmedikler gelip şo filmi görjek diýipdirler. Ýazylan delegatsiýady. Owa şonda şoňa Seýitjan Ataýew diýip ýazyjy bardy. Ony ýanyna bergizip durlar, bile gezip hemmesini äkidip getirip. Gelip onda şonda bile film gördüler. Seýdinälim ikinji gezek görüpdir eken şonda geldi ol. Ondan film gutardy ol ýerinden. Olara çykyp orada sorag berip kän gürleşip oturyp. Olar çykyp orada seýdinälim kim razylyk bolsa Allah. Meni gujaklap turup bir zat diýdi o. Awa. Şu Maýa Kingniň dyzy Bir döwürde dünýä ineniňiz. Ikiňizem bir kärde bolanyňyz. Şu kinonam edeniňiz. Elini şeýdip uzatdy ekrana da boş ekrana indi. Indi muny diýdi hiç pozýan ýok indi muny üýtgedip bolmaýar diýdi ýoga. Şu şu bir eden şu filmiňem türkmen zenanynyň türkmen halkynyň Üýtgeşik obrazyny edip şony dünýä ýaýradanyňyz, muny hiç kim üýtgetmeýär halýan indi. Şu biziň halkymyza bir berlen paý diýip hasap edýän men indi. Hawa. Şo, şo diýilýän zady öz kärimizden tapan rehedimiz diýip hasap edýän. Maşgala diýýänler hem-de maşgalamyzda iki müň şeýle bolup gabat gelip şeýlenimiz. Hawa, şol Biziň hemme pikirimiziň barynyň netijesi şo. Halkymyza edip ýören gullugymyzy etjek bolduk, elimizden gelenini etdik. Beýleki filmler ahyry dogrudan hem türkmen kinosynyň otuny belli eden filmler, ýaňky diýen Osman, beýleki Bilbil, beýleki ogrullaram, Kaka Oraz Sagadow, Muhammet Söýünhanow. Ýöne ýene bir şadyr aýtman lazym, şu kino sungatymyzyň şonuň şu bir mekdep bolmagyna sebäp bolan adam bar. On alty ýyl kinostudiýanyň direktory bolan Hojakaýew Taňryberdi diýen adam bar. Şol şeýle bir oňaý bir tertipsiz kinony wagtynda etmän, hawa, şol bu gün Etmeli bolsa, tabşyrmaly bolsa ertir tabşyryp, oňa-da näme, oň üçin-de adam meni işden kowjakmy, atjakmy, bahana tapmaly. Ýok bolsa, bolmady diýmeli. Hawa. Şu zatlaryň hemmesini şeýle adalatlylyk bilen, şeýle bir bir dik durup sorap hemmämizden ýeke-ýekeden eder ýaly edip, şu türkmen kinosyny Eserlerini kino studiýalaryň içinde tapawutlandyrdy. Ikinji, üçünji ýyl ara galýardy. Sebäbi bir ssenariý ýazýan döwrüňde şonuň erbet bolmagy mümkin, şowsuz çykmagy mümkin. Şo zatlara-da goýberilýän limit bardy. Mysal üçin, ýylda üç sany ssenarini işlemeli üstünde, ýöne şo çykman bilýär, alynman bilýär. Şolary nola getirdim. Diňe alynjak, özem gowy boljak, manyly boljak filmleri almaga bizi öwretdi şonuň. Şonuň üçin kanuny, özüniň bir emesi bilen, başlyklygy bilen şu zatlary öwredip, şu türkmen kino sungatynyň ösmegine, şonuň üçin Mekdeniň gelmegine Hojakaýewiň eden işi juda uly zatlar. Ine, bular bar. Ýagny, beýleki deňize maşgalalar biziň bir gowy zadymyz bardy. Şo soňky şo ýyllarda işlän kinosymyz hemmämiz bir bile bir maşgala bolduk. Ýa menem şonuň bir ýigrimi iki ýyl kino birleşigiň başlygy boldum-da. Onuň üçin şo ýaňky oglanlar diýýänlerim, režissýorlar, operatorlar, ýazyjylar, aktýorlar hemmesi Hemmesi meniň öz doganym ýalydy. Hawa, kiçileri, birazlary oglum ýalydy. Şolar şu Nurmaçyň öwreden ýoly bilen, hä, diýilmä, Nurtulmaç. Öwreden ýolundan ýek-ýek edip äkidip instituta salýardym. Her gün baryp, biri-ikili galýar, rektoryň ýanyna barýan, gürleşýän. Ýa başga nirä barýan, geçirýän. Şu ýeke ýekeden sanasaň sowluň ýetmiş segsen prosenti şol elim bilen eltip okga salar olaryň. Her saparam gelip şol birini salasam okga gelip wagty Nuryma atsa jaň ederdim. Sen bir wagt meni okga saldyň. Men şo uly bergim bar meň saňa şo bergiň ujundan bir prosentini üzýän şo planini okga saldyň diýip olam hezil gülýärdi. Hawa. Şeýdip bir ýyl bir Özümiň aýratyn maşgalam boldy diýip hasap edýän men. Ony özümiň bir bagtly adam hasap edýän. Sebäbi şeýdip şo ýyllarda bilişeşip, oňa kän üstünlikler gazanyp, ol şeýdip gezek oglanlaryndan Kerim Annanow bar bir ýeri biwagt aradan çykdy gitdi. Gaty zehirli oglan. Gowy filmler edýärdi. Özem bir hemmesini hem köne döwre hem täze döwre degişli edişiripdi. Gowy edip beýan olary. Şeýhmyradow näme öten ýyl ýoruldy neresse. Dokumental filmleri şeýle bir manyly gowy dokumental film alýardy. Eýýäm filmleri Berlinde, Fransada baýrak alyp. Murad Aliýewiň Atlar barada alan filmi dünýäniň näçe festiwalynda uly baýraklary alyp, türkmen atlaryny dünýä Ýaňaşandan tanadyk geldi-de. Şolaryň hemmesi şo ýaňky mekdebimize girýän, şo maşgalamyza girýän diýip, men, men şo maşgalaň içinde şolaryň bir sapar ýaşulysy, bir sapar käleşi, hawa, şeýle bolup uly gowy maşgalada ýaşadyk onuň üçin. Hawa. O taraplarymyzdan gaty durmuşymyzdan razym.